Bernameya me ya îroj bi sponsoriya Wedat Atlı û Cîhan Yavuz Sigorta dest pê dike. Wedat Atlı wêne girek bi qîmet e û bi piranî xweza ajal û çivîka dixe kadraja xwe. Ez bi xwe jî weke wêne girek amatör Kadrej û hunera wî gelekî diecibînim. Serkeftin û pêşketinên bê dawî hêvî dikim him ji bo wî û him jî ji bo kadraja wî. Cîhan Yavuz Sigorta jî bi xwe jinek bihêz û jêhatî ye. Cihê kargeha wê jî li Mêrdînê ye. Ya jin di çi qadê de cîh bigire ne mimkun e ku bi ser nekeve ger ger ger li hember wê jinek ku nigê wê bişemitîne tun nebe. Ax ax em jin dijminê hevin dîsa yani dijminê jine dîsa jine mixabin. Şxwe Nuhev Medya di warê pêşketin û serkeftina jinên Xebatkar û kedkar de bi rastî jî xesasiyetek zêde nîşan dide û tim piştgiriya wan dike. Ez ji vir dibêjim bijî ji ew jinên ku jiyana xwe bi hêz û keda xwe didomînin. Her bijî. Belê ez Mizgîn Xan dîsa bi dengê xwe, bi rengê xwe û bi hemî enerjiya xwe û dilxweşiya xwe li hember we me. Ya henek li hêlekê de divê germê de jî dilê min çawa xweş bibe nizanim. Lê dîsa jî hîna em neheliyane. Ez bawerim wê hîn hîn rojên germtir jî werin mixabin. Lê ya rast ez vê jî bêjim belê germ e mirov aciz dibe lê aciziya sermayê dide min ev germbûn nade min ya. Ez sermayê hez nakim. Bera germ be ya bine bine bine. Çimkî çimkî ez zaroka rojê me çi ez kurde qeras ez ji çixwa germ bê jî tehemulam ji germêr heye lê ji sermayêr tune ez ne bi awakî derûnî ne jî bilaşî sermayê hez nakim vir sermayê boykot boykot boykot dikim û welhasili kelam em derbasî beşa xwe ya pêş bibin. Dîrok nehê puşberê roja yekşemê sala 2024 di dîrokê de îroj. İngiltere di hin tewanan de cezaya îdamê rakir di sala 1948 de. Mebûsên DP, Hatîp Dîcle, Leyla Zana, Selîm Sadak û Orhan Dogan hatin berdan di sala du hezar û çaran de. Ez derbasî beşa xwe ya çîroka dibim. Çîroka me ya îro ji gotina mêrê du jinan rezîlê her du dinyan ji vê tê. Ev got balê dikişîne ser rewşa kesên ku bi du jinan ku ew di jiyana xwe de herdem westiyan ne û li dûrî aramiyê ne. Binyeta vê gotinê digihêje serhaytiya Melê û kesekî ku ji civata Melê ya li mizgeftê ye, dibêjin, Carek ji caran meleyek hebû, her ku dihat banga sibê, didît ku zilamek ji wî zûtir hatiye ber deriyê mizgeftê û li benda wî ye ku mela ji wî re deriyê mizgeftê veke. Rojekê bala me lê kişand û me la bi heyîrîn ji wî re got, Erka min bang û nimêje. Ez jî kesekî bi erka xwe ve girêdayî me. Lê dîsa jî tu her sibe berî min hişyar dibî û têyî mizgeftê. Gelo sira vê çi ye? Zilam got, Me layê hêja. Jinên min du du ne. Dema ez hişyar dibim yek avê germ dike, a din paşmalê min li min digire. Ez di bêhnekê de destmêja xwe digirim, dibînim ku ez li ber mizgeftê me. Yanî Seydayê hêja bi zimanê ku tu fêm bikî xizmeta min bê kêmas ye, loma. Fikra wî gelek kêfa me li anî. Me le çû hema bi lez û bez jinek ji xwe re dît û li xwe me'er kir. Piştî çend rojan ji dest tego-migoya jinan rewş û tevgera mala me lê xera dibe. Her roj xir û cir, şer û pevçûn çêdibe. Dema ku pergala mala me lê tê asta firaq û derdan li hev firandinê, mela serê sibehekê di berbangê de serê xwe ji malê xilas dike. Bi zor xwe davêje ber derê mizgeftê û dibîne ku ew zilamê lezgîn hê nehatiye. Piştî demekê ku belekê dikevin ezman, melê dibîne ku zilamê wî dibişire û ji wir ve tê. Wê demê mele rewşa wî hê baştir fêm dike. Gazindê xwe kirin peyivî û got. Xwedê mala te xirake. Çar û neçar îdare û aramî li mala min hebû, te çi ji min xwest? Zilam got. Ma te nebîstiye mela, dibêjin mêrê du jinan ezîzê herdû dilan. Me lê got, na welle, ya ku min dîtî mêrê du jinan rezîlê herdû dinyan. Heqê te ye mele, heqê te, çi ji te lazim du jin. Bavê min bixwe jî rehma xwedê lê be mêrê dusê jinan bû ez lo bêjim lê tim digot digot ger aqilê minê anha heba min ji bilî zewacekê tu zewac nedikir îja ka wê zewacê bi kîjan jinan xwe bikira wê xwedê zane ez nizanim Belê, em birêza naverokan bikevin. Çanda cil û bergan retro û vintage çi ne? Modên retro û vintacê behsa çandên cilan dikin ku hêmanên estetîkî û şêwazê yên rabirdûyê tîne îro. Modaya retroyê bi gelamperî cil û bergên ku ji salên hezar û neh sed û pêncî yan heta sala hezar û neh sed û heşt an şêwazên cil û bergên popûler We dijîne û bi rengek nûjen nû vedike wedihewîne. Her du celeb moda balkêşiya nostaljîk pêşkêş dikin, vegotina şêwaza kesane zêde dikin û beşdarî tevgera moda damdor domdar dibin. Modayên retro û vîntijê zerafet û karaktera berê bi cîhana moda dînamîkiya îroyîn re dihewîne, şêwazek bêhempa û bêdem araste dike. Gelo we dixwest cilfiroşeke retro wîntecê li bajarê we an jî nêzîkî we hebe? Qet xeman nexwin li navanda bajara Mêrdînê bi navê Palmyra Collection cilfiroşeke retro û vîntecê heye. Palmyra Collection ew coş û zerafet û estetîk kevna di dilê we de bi atmosfereke nostalcîk tîne pêşiya we. Heger hûn ji Palmyra Collectionê bi koda nûhevê retro nûhevê biçin dan û stendina xwe bikin, Palmyra Collection ji we re sedî deh erzaniyê dike. Ya ez bi xwe cil û bergên retro, vintage, bohem gelek kêfa min ji van tarza re tê bi rastî. Ji xwe ez bi xwe jî tu carî ser tarzekê tenê nameşim. Yani carnan retro, carnan vintage, carnan gelek sportîfim, carnan gelek maskülen. Carinan jî gelek femî ne. Yani li gor derûniya min ya wê rojê çi be ev tê guherîn ya weke jiyanê. Tim ji heman têlê lê nexin bi min divê wilo be yani em ji her tim ji têlekê dikarin lêxin bawekî dîtbar yanî dîtina mirov jî xweş dikar dema zîro li mirêkê nêrim Ger ez bawakî wilo bi ew ez şortmanî xwe xwe baş û xweş hêz dikim tamam ew yan divê ez wê rojê wê li xwe kim yan ji çi zanim rojekê dim wê pêlava xwe ya dibêjim bi topik ya ku bejinê bilind dike ew gelekî xesasiyeta min heye ez bi wê xwe baş xweş hêz dikim tamam divê wê rojê kombîna xwe bi wê bikim ya hem hemî jin ez bawerim bi vî rengî

Tirkiyeyê ve tê birêvebirin. Ji Tirkiyeyê jî deh medyayên serkeftî hatin vexwendin ku yek ji wan jî Medyaya Kurdî Nuhev Medya ye. Çalakiya civînên dan û stendina zanista medyayê di navbera sê û heftê Hezîranê dê li Londonê pêk tê. Li ser navê Nuhev Medyayê jî Denîz Aslan beşdarî vê bernameyê dibe ku ew yek ji hev damezrînerên Nuhevê ye li gel Robîn Askar. Di vê bernameyê de jî The Guardianê ku yek ji rojnameyên pêşîkê û mezinên cîhanê ye û ji gelek medyayên îngîlîzî derbarê sektora medyayê de agahiyên werbigirin û her wiha serpêhatiyên xwe ji wan re vebêjin. Ya, xwezî, xwezî, xwezî, Denîz min jî tê xista bawola xwe û min jî bi xwe re bibira. Min di storya wî de dît çûye ew kolanên di xeyalên min de hemiyan yek bi yek geriyaye. Erê law çîrokek bifikirin ku ji Xursê dest pê dike û digihêje heta Londonê. Ev Xursî îşê xwe zanina bê. Henek li hêlekê dema em bi Denîz re li ser xeyal û hêviyên xwe diaxivin, Denîz tim dibêje. Bes mirov bixwaze mizgîn. Bes bixwaze. Bi rastî jî bila mirov bixwaze Lê bi awakî rast, yanî divê hûn zanibin ka mirov çawa bi awakî rast dikare bixwaze. Pêşî divê hûn hişê xwe qane bikin ku ew tişt bila bibe. Ya ez sirekê bidime we. Ez vê ji dil dibêjim, li min baş guhdar bikin. Min xwe bi xwe jî ceribandiye vê. Ger hûn bikaribin hişê xwe bixapînin û daxwazên xwe bi hişên xwe bidin bawerkirin, Bawer bikin êdî ne mirov dinya bibe yek jî tu carî nikare li hember we û xeyalên we bisekine. Ne mimkun e ku gerdûn ew tiştê hûn dixwazin nede we. Bes hişê xwe qane bikin wê ew tişt pêk were. Qediya yanî ger hûn di vê de serkeftî bin bawer bikin her tişt hûnê bibînin ku çawa xwe bi xwe ji xwe be ya Xwe bi xwe û ji xwe be her tişt yek ko yek ko pêk tê. Vê tu carî ji bîr nekim binerim vêya sirreke gelek girîng e bi rastî. Ez xwe bi xwe jî di jiyana xwe de nuh nuh xwe fêrî ev tişta dikim. Piçek dijwar e ku ka min jiyê xwe heya bixapînim bidim bawerkirin lê bawer gel bawerî hebe ji xwe divê min bawer bikin yani hûn gerek bawer bikin wê ew xeyala we pêk were ev tiştê ez dixwazim wê pêk were meciyê we vêya qebûl kir qediya hûn ê bibînin ku ew çi çawa pêk tê Terapiya tîrêja sor bo me jî piştê gihîşt asteke no. Birînin me jî piştî pirsgirêkên tenduristiyê yên cidî ne ku hem ji hêla laşî û hem jî ji hêla hestiyarî ve dijwariyên mezin çêdikin. Birînên wiha dikarin bibin sedema şehtbûn û seqetiyên mayên de. Lê belê di van salên dawiyê de pişke, pêşkeftinên di lêkolîna biyolojîkî de di dermankirina birînên me jî piştê de hêviyek nû çêkirine. Di vê çarçoveyê de terapiya tîrêja sor û împlantêk nû ya pêşkeftî di tamîrkirina birînên wiha de çareseriyek şoreşgerî pêşkêş dike. Ez tim dibêjim ger derman ne di warê tîcaretê de ba, bawer bikin belkî çareya mirinê jî biha da dîtin. Lê sedema tîcaret di nava vê de heye wê derman tim û tim ji hêlekê çê bike ji hêlekê jî xerab bike. Çimkî tîcaret û bazirganî yanî ev bûye êdî karê bazirganiyê. Mixabin

Bi rastî jî mijareke geleke kûr û fire he ez dixwazim berdewama wê jî bînim înşala zê bînim Dîrokarê hevalên me yên bê hempa otomobîl. Otomobîl bûne parçeyek bingehîna jiyana rojane û ji bo mabestên cîhereng ên wekî veguhastinê bajarî Rêvitiyên dûr û dirêj û veguhestina bazirganiya têne bikaranîn. Otomobîlên nûjen li gor pargalên ewlehiyê yên pêşkeftî, pargalên şahî û agahdariyê, karbidestiya sotemaniyê û teknolojiyên paristina jîngehê têne çêkirin. Xwedê bê erê, ez ê jî îsal otomîb otomobîl ez navê wî hînikan bêj ez ê wê çawa bistînim ez ê jî îsal otomobîlekê bistînim. Lê ez tenê ya bi cêranê dixwazim, dilê min qet li ser yê din tun neye. Ez ji diya xwe re dibêjim, ez ji xwe re otomobîlekê bisînim, dibêje erê ji bo tu biçî xwe li bingehê hinekan bixî û bikûjî. Law hîna min ne sitem, tew te min kir mewt, te min kuşt. Ev dayîk çima wilo neya? Nvidia'yê Apple'ê derbas kir û bû buhatirîn şîrketa duyem li cîhanê. Nvidia'yê Apple'ê derbas kir û bû buhatirîn şîrketa duyem li serenserê cîhanê. Nirxê bazarê yê hilberînê çîpê Nvidia'yê ku li Kalîforniyayê ye bi taybetî li ker popularbûna jîrahiya çêkirê serkeftinek mezin pêk anî û bû duyemîn şîrketa buha di seranserê cîhanê. Ez Nvidia'yê pîroz dikim. Baş e ku Apple'ê derbas kir. Abî di cîhanê de kîja marka Apple'ê derbas bike ez wan pîroz kim. Qicixan min bi Apple'ê ketiye. Çima? Çima? Çimkî min hîn salek nebû berî vêya bi heft heşt meha çû iPhone 14 Pro Max'ê e, bi çel û pênc hezar TL stand Anha iPhone 15 Pro Max'ê bi heman fiyetê dide. Ez qebûl nakim. Û ji xwe mecbûr bihêle heya çend salê din jî ez vê telefonê biguherînim. Çimkî êdî wê xwe nûjen neke ev telefon. Lê mixabin kapitalizm ketiye ruhê me em nikarin tiştekî din jî bikar bînin. Ka ka îjamê xwe çawa safî bikin nizanim. Her bijî Nvidia. Minê bi xwe te xwedê te qehar bike Apple lê na ez wilo nabêjim çawa bijî yanî ew ji ke şirketek başe baş nexerabe xwedê wan jî bêle dibêjim Belê em bi sponsoriya vedat atlı û her wiha bi sponsoriya cîhanya û sîgortayê hatin dawiya bernameya xwe. Ji vir spasiyê xwe ji dil û bi can û bi giyan pêşkêşî sponsorê me dikim. Ji bo agahî û nûjê ji bo agahî û îro zimanê min ji germa germa qisûra min nenêrin ev hemî ji germa dibe. Ji bo agahî û nûçeyên nûjen cîhanî ji dezanformasyonê dûr nû hev medyayê bişopînin bimînin di xweşiyê de bi xatirê we.